Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episod oder Videoepisod vu Kaméidi, Luxembourg's Finest Metal Podcast. An ech hunn zwee wonnerschéin Männer dobäi. Déi zwee vu Sublind hu sech Zäit geholl, de Luka an de Marc, fir ze kucken, wat et Neits gëtt am Haus Sublind. Wéi geet et Iech, Männer? Gutt, ass e bësse frësch, e bëssen am Prepa Stress, mee souwäit alles gutt, d'Vibes si ganz positiv. Ass gutt.
Definitiv gemittlech, kucke mol wat sech ergëtt. Bon, mir wëssen, also ech weess jo wat kënnt, ech menge vill Leit dobausse wësse jo och scho wat geschitt oder wat op eis duerkënnt. Sublight huet eng. Metalmorphos duerchgemaach an ass an eng Schatztruh wulle gaang, wou schonn existéiert. An jo, mir schwätzen, ech schwätzen ëm de Bräi he. Et kënnt eng nei EP eraus, Metalmorphosis. An jo, dofir si mer haut hei. Ech hu se natierlech och iergendwou hei stoen. Ech hätt se kéinten direkt no vir huelen. ze kommen. Schon um geschlof gesagt ah. ah, voilà. für den net wissen wat lebt dat he könnt dem nächste raus malweis hast die Episode bei eier der teilbau nach der Tisch leid kre he ein exklusive sneak peek wat op dem monstro du drs an ähm, ja wat, wat können wir zu metal immer vor sich so ich soll echt mal große merci dass man so konnten nach viel fett laus drin an ähm, an so direkt ich war offéiert well ech verschiedene Lider net wirklich Remo kann hunn. Wat jo dann och scho gutt ass ne so mat sou.
Dat ass Ziel genau genau. Merci fir d'Blummen mol schonn an dass där se natierlech mat als éischt ze héiere kritt oder als ënner deenen éischte sidd op alle Fall. Dat ass selbstverständlech. Tiptop. Merci villmools op jidde Fall. An ech ginn einfach ri dran. Ech mengen den Album ass oder EP sinn bësse méi eeler Lidder déi ziemlech um Ufang vun Sublines so moll geschriwe gesinn an äh, wie kënnst op die Idee komme man die nei?
Äh, et huet am Fong ugefaange schonn am äh, Prozess äh, vun The Sinusilica for Big Sessions. Ech menge mir waren äh, kuerz virdrun äh, an de Studio ze goen an do ass, ech weess guer net méi wéi dat zustane komm ass, wéi déi Idee elo sou an de Raum geheit gouf. Mee et ass iergendwann eng Kéier d'Propos komm, solle mer en Bonustrack nach drop maachen, esou einfach esou um Geistesblitz. An do ass dann opkomm, solle mer dann eppes vun deenen ale Lidder ophuelen, also vun deene Lidder, déi um Thrashing Delirium drop sinn. Scho eleng de Reflex, doriwwer ze denken, weist jo am Fong schonn, dass dee Besoin deemno wéi och schonn e bëssen do geschlummert huet. An ech weess, datt mer déi Idee guer net esou schlecht fonnt hunn an datt mer eis do mat lauter Proposen e bësse beworf hunn. Do huet deen een da gesot, Jo, wann, dann giff ech dat Lidd huelen. Deen anere gesot, Jo, mee pass op, vergiess dat anert Lidd net. An op eemol huet et scho bal geheescht, am Fong giff et Sënn maachen, alles opzehuelen.
An mir wollten awer de Fokus do trotzdem ganz op den aneren Album, also op den Album vun deem Moment eben halt setzen. An do ass déi Idee awer am Fong op Standby gesat ginn an relativ fréi erëm opgegraff ginn no der Release. Do sote mer, hei do war dach eppes, solle mer net einfach dat nei ophuelen? Et war och riets fir den Album ganz opzehuelen. Ja. Yeah.
Dat äh, wär awer so ech lummel de falsche Message gewircht, well am Fong huet den Album jo an sech geil Lider, déi mer och haut nach ëmmer spillen. Ja yeah, absolut.
Wo och äh, nach vun de Leiit awer och erkannt ginn. An dofir hu meis dann entschloss eis verschidde Lider rauszepicken, sou e bëssen eis Favoriten an gläichzäiteg och äh, Lider, wou eiser Meenung no bëssen ënnergaange sinn. An hu mer gesot ok mir maachen dann eng EP, sou weise mer am Fong wéi vereenzelt Lidder vun deemools haut am Joer 25 kléngen, wa se vum aktuelle Line-Up interpretéiert ginn a maachen awer och net den, ech soe mol, Feeler e ganzen Album nei opzehuelen. Voilà, esou ass déi Iddi am Fong entstanen. Jo awer bo ass schon emol eng eng zolidd Idee, zemools wann s de ech mengen s sinn ok ca. Forbes Sessions ass jo lo nach net esou al ne also mir sinn do wat elo zwee Zwee Joer, schonn zwee keng Joer, zwee Joer. freck nach keng zwee Joer, mee d'Zäit flitt trotzdem gell, muss mer awer trotzdem soen. An an du hues selwer gesot, ech meng de Line-Up-Wiessel, de Mady ass jo lo dobäi komm, nach net allze laang hier, neie Bassist. Da si jo ganz Scope Afloss also Aflëss déi lescht Zäit bei Subline ragefloss. An ech so mol einfach dat dat héiers du gut eraus. Also wann ech lo vergläichen wat bei dem leschten Album a bei der EP lo dat sinn fir mech sinn dat zwee verschidde Welte gell. An äh, dat héiers de äh, schon dat jo schon ech meng déi Leit du weißt déi gesinn dat och demnächst. Mer gëtt nach an en en Review natierlech, mä mir lauschteren net fir d'Kaz hei äh, dofir an äh, Produktioun ass gehirlos. aneschters an modern ass mm. net wie eng Thrash Metal Band richteg ës so an dem Fall definitiv do ass all Not klenk genauso wie du sees. 2025 dat ass Subline 2025 an mm. dat dat sinn fir Dinge ech fan ech denke noch, dats dat de Message vun der EP warscheinlech ass wie du sees. Ja. Ja.
Den äh, d'Idee war einfach esou en gréisstméiglege Kontrast par rapport zum Album Thrashing Delirium hierzestellen, dat souwuel a Form vun der Musek wéi och vum Artwork an allem einfach. An jo, doduercher dass mer eben halt de Sound elo hunn, deen eben elo och do ze héieren ass, ech mengen, weise mer och, dass dat nach vill méi aggressiv ka kléngen a respektiv verschidde Lidder komme grad nach méi zum Virschäin, grad déi Aggressivitéit, déi Brachialitéit. Ech denken zum Beispill un d'Lidd Metamorphosis. Dat ass e Lidd, ech definéieren dat ëmmer als urprimitiv. Mhm, okay, ja.
Et ballert einfach drop an derwidder. Äh, dofir spille mär et och nach ëmmer live. Äh, also mir hunn lo op reng äh, spillereschem Niveau, géif ech soen, Songs, déi wäitaus méi staark sinn. Mee dat Lidd huet därmoossen eng Wucht a Brachialitéit, dass et ëmmer nach mega Spaass mécht et ze spillen. Mee net nëmmen dat Lidd, och ech mengen all déi aner, sief et Thrash Hit Revolution, Execution an esou weider an esou fort, do huet dat e bësse gefeelt an der leschter Opnam. An dofir hate mer och gesot, ok, mär wëlle fir déi nächst Opnam wierklech e poléierte moderne Sound hunn. A voilà, an et ass eis respektiv de gutt gelongen. an dann hunn ech mech selwer verplappert. De Billy, bei deem mer dat opgeholl huet, hunn, deen huet dat formidabel gemaach an hat och do déi ganz richteg Intuitiounen an dat Gespier och einfach ze wëssen, wéi dee Genre, wéi déi Band soll kléngen. Jo, absolut. Also d'Evolutioun schwätzt fir sech. Ech mengen, Sublime gëtt et jo scho elo eng Zäitche laang an dat do ass wierklech elo eng. Wie wann ze all Kees eng nei en neit Buch opmëss an dann ah ja mir gi weide mir bleiwen net stoen wat ech appréciéiere, well du hues ganz oft net net unbedingt zu Lëtzebuerg mee generell du hues ganz oft Thrash Metal Bands déi an hirer oder all Genre vu Metal Bands déi an hirem an hirer Bull henke bleiwen an mir wëllen ëmmer ëm dat selwecht man. Ech denken Mhm. dass Sublight nach ëmmer wëll virun allem Spaass hunn an a gäi Lidder schreiwen. Ech meng dat ass nach ëmmer dofir war der nach ëmmer bekannt gell fir och Fan ze hunn an dat och riwer ze bréngen an ich fand ëmso méi erfrschend dann wie so ich meng de Logo schwätzt fir sech obwohl de Logo Jo eng Uspilung in den allen Artwork ass ähm, so, okay sie deck fir Easter extra an so an so ja dat do ass dat do ass modern dat kennst du de Farben dat ass dat Flash dat dat geheit dich direkt rem an äh, wie so das intriguing genug dass es hm wat das dat do denn ich will dat du lauscht dann gesäit interessant nee. aus obwohlst du ja dann aber auch kennst dass et eeler Lidder sinn. Mee ech mengen, dass ze onfair ze soen, dass et al Lidder sinn. Ech denke schonn, dass dat doten, ech kéint mer virstellen, dass dat do vläit esouguer déi, déi al Versiounen, ouni dat schlecht ze wësse wëllen, vläit esouguer kann iwwerhuelen, soen ech elo mol esou. Dass natierlech, wat punkto Songwriting ass natierlech och eppes geschitt. Ja, Voilà, kloer. verschidde Lidder si verschidde bëssen méi subtil Ännerunge gemaach ginn. Verschidde Lidder sinn effektiv esouguer. Ah, schon e gut Steck méi ëmgeännert. Ja. Effektiv e ganzen Intro anecht, wo den Outro anecht ass, äh, wo an Sole sinn natierlech och all anecht. Äh, Wie Leads- propper, der bech dat so. Ma, so war mal anecht. Anecht, das gut.
An äh, dat ass natierlech ass bestimmer iwwer geduecht, eso d'Essenz vun deenen Al Lidder ze behalen, awer se ëmzemodelen an dem Sënn sou wéi en réien Diamant ze schläifen an domat all déi Spillereien déi dann dra sinn dann
fir dat einfach méi interessant kléngt. Jo jo de klenge Soupçon méi, nenne mer et einfach de Soupçon méi. Also sou kléngt et mol. Et ass jo och einfach bedingt doduercher, datt mer am Fong zanter der Opnam vum leschten Album gouf am Fong mat Ausnahm vum, vum Sänger e ganze Line-Up gewiesselt, ne? Ja. Dat ass eppes, dat hu mer eis net erausgesicht, mee dat ass awer och, denken ech, eppes, wat déi aktuell Besetzung awer valoriséiert. An ech fannen et grad schéin, dass déi Lidder, déi der Band am Fong gehéieren, awer dann vum aktuelle Line-Up nei, äh, kënnen interpretéiert ginn. dat ass och fir de Mark grad sot. Mi hunn äh, lauter äh, denken awer immens talentéiert äh, Musiker an der Band an do mëch et denken ech schon Sënn äh, fir dass man dee Schratt gemaach hun Mä verdénge jo näicht do hunner. Mir ginn ja. 40 Stonnen woch schaffen.
Mir maachen dat jo net wéint Geld. Dat heescht dat hei war wierklech eng Saach vun eis iwwerzeegt waren okay, dass einfach fir den, den, den alen Album, äh, soi-disant nei ze valoriséieren an nei ze interpretéieren mat deene Ressourcen, déi mir halt am Moment an der, an der Band hunn. Ja. ass natierlech eng Aarbecht vun engem Marc, awer och vun engem Kevin an och vun engem Ben immens wichteg. Den äh, Medi natierlech och, dee war lo do am Opnahmeprozess nach net derbäi, Mhm. äh, mee äh, dee wäert ech dann denken ech do an Zukunft ganz sech och abanne fir de Songwriting. Mee jo, et ass einfach vill geschitt an deene leschte Joren an dofir huet et fir eis Sënn gemaach, dat doten elo dee Schratt ze goen.
Ech mengen, dat ass interessant, wat s de gesot hues, dat ass am Fong e Stéck Subliant Geschicht, éier en eben just an engem aktuelle Format, ouni elo deem virdrun, wéi soll ech soen, de Fanger ze weisen an ze soen, dat do, ah mir sinn natierlech, ech mengen, et ass kee Museker, deen e Song schreift an dee seet, den du hast perfekt was mir lange mich um du sie Fehler dran ja, ich mein, voilà, gell, wir kennen dat äh, an ähm, so méi interessant aber dann de Schratt och ze machen ich mein, ich mhm. lo, ich kann mech net erinnern dass lo wann ich lo die lokal 10 gucken dass du schon selbst gemacht gin ich miss mech ieren oder schon apps vergiss gut méi ich mengen dass die Monia wo denke ja, äh, zu Lider opgeholt ja, okay, ja.
Ja.
Awer eng Band déi eppes ganz dat ass jo och net ganz nei opgeholl, mee eng Partie Lidder als Eenzel erausbruecht hunn, fält mer esou direkt keen an.
Ma dann si mer hei bei engem First, géing ech soen. Top, top. An jo, wéi, wéi, wéi, wéi si elo, wéi, wéi geet Sublined elo dat Ganzt elo un? Ech meng, mir schwätzen elo vun enger Release-Date, de 15. Februar ass mat Joker, mat. Curbicide a Rotten Soil ass dat richteg? Schun all genannt Tipp top, well dat hunn ech mal net opgeschriff. ähm, ja wat wat der war der eech dann awer och vun der Crowd ech mengen natierlech dat nach ëmmer eng kleng 10 an déi meescht wësse wat left méi Di si awer bestëmmt op gesiit der gespaant se wann déi nei Versioune virgedro ginn zu Mols live ne.
Wat ech perséinlech interessant fannen, ass déi Tatsaach, datt een am Fong do muss ënnerscheeden, wat déi Opnam ganz spezifesch elo betrëfft, aus enger lokaler Szen an enger internationaler Szen.
Spréch déi lokal Szen, d'Leit hei a Lëtzebuerg kennen d'Lidder. Dat heescht, si héieren am Fong al Lidder, déi nei opgeholl sinn. Leit déi eis elo dës Kéier entdecken, zum Beispill elo wann dat bis ugefaange gëtt iwwer d'Streaming-Plattformen ze lafen an esou weider an esou fort, déi héieren dat deemno wéi déi alleréischte Kéier. Dat heescht mir hunn do am Fong zwee soi-disant esou Lageren, wann s du wëlls.
An dat gëtt mengen ech interessant. Ech si virun allem och gespaant wéi déi international. als Zil ass elo grousst Wuert, mee wéi déi Leit drop reagéieren, déi dat nach virdrun net héieren hunn. Firwat? Well dat ass meng subjektiv bescheide Meenung, ech fannen d'Lidder, reng Songwriting, fannen ech zum Beispill um leschten Album, also Sinusyllic Phobic Sessions, besser wéi op der EP. quitte dass de Sound op der EP wahrscheinlech eppes Klenges méi huet wéi den Album. Ja.
An dofir ass dat en, en e spannenden äh, Kontrast, op deen ech wierklech gespaant sinn, wat d'Leit dozou soen. Hm. Also emol meng Meenung. No, So, effektiv, gesetzt. jo. Nee, ech, do ginn ech der Recht. Ja. Bah, ech meng, du, du hues gesot, ech meng, jo, d'EP äh, strotzt vun, Ass Perfektioun dat richeg Wuert, mee ech menge strotzt einfach vun äh, ja, aktueller, aktueller Iwwerleeung einfach an äh, de lächten Album ass eben ëmsou wäit net net schlecht em um Gottes wëllen, also dat dat wëll ech hallo net bestreiden. Ech fanne just de Kontrast ass effektiv wie sees Luke ass ass ass sou grouss schon zum Deel mhm. wann du do mit dem Schwetzen do vun ja dat nächste Wierk no engem Album, wat du gewéinlech

bessere Mix moderne Mix fir dat méi und Leiit ze bringen. Ja, das, ja, das wahrscheinlich äh, also ging ich mal davon aus dass hat werte der grund sehen wieso das vielleicht dann auch leid zurück die bei alle sachen weil sie der tote luft her hm, sie gespannt wünschenswert an wat wat ähm, Da somme mer esou, wat ass elo wat ass elo genau geplangt? Ech menge mir mir wëssen, datt DP kënnt äh, d'Release wéi gesot 15 zweeten wat leeft nach bei Subblind de Moment. So, ech kennen Datum ech äh, ech bréiwen hele mol schuppen op hin Datumen katastrophal gell also wann man all net ke Kalenner hätten, wéi mal scho meileg wie das. Okay. Nee, also mir, mir probéiere lo natierlech, mir hu jo lo den 15. Februar ähm, mir hu de Concert an der Schungfabrik, dräi Woche virdrunner, dat ass elo voilà, zu Otzenhausen, hu mer jo am Fong eng Pre-Release. D'Idee war am Ufank äh, d'EP net. zu Lëtzebuerg zu lesen, äh, well mer eis geduecht hunn, fir dass am Fong net onbedingt eppes Neies, ne, dat wat ech virdrun ja, gesot ja, ja. hunn, déi äh, Iwwerleeung gouf awer séier widerlech an huet gesot, äh, mir kënnen net keng Release hei zu Lëtzebuerg maachen, wa mer d'Geleeënheet schon hunn, e Produkt ja. auszubringen, feiere mer dat awer och gären. Dat heescht mir lo dräi Wochen ähm, virun der ähm, EP-Release hu mer äh, zu Otzenhausen e Concert, wou am Fong äh, DP am Fong a physeschem Format och schonn just deen Owend, just exklusiv deen Owend ze ergattere gëtt. Dann hu mer d'Release an dono kommen, bis elo hu mer eng, ech mengen, néng, zéng Concerten, déi verdeelt sinn am Joer. Dat sinn Clubshows, dat sinn och vereenzelt Festivallen. Wann alles gutt geet, also zumindest misst et emol gutt goen, mir kruten dat elo confirméiert, wäerte mer och eng Kéier an e Fliger klammen dëst Joer, fir Concerte spillen ze goen. Dat heescht. Dat gëtt dann och nach eng eng spannend Erfahrung an voilà einfach kucken, dass mer TP e bëssen ënnert d'Leit bréngen a Spaass un der Saach hunn an voilà nei Erfahrunge sammelen, nei Gesiichter gesinn, nei Bekanntschaften, nei Frëndschafte maachen. Dat wat mer am Fong elo iwwer bal 20 Joer mat méi oder wéineger Erfolleg maachen.
Gutt, gutt, gutt. Wéi gesäit et da mat ähm, mat Merch lo zum Beispill aus? Ech menge mat seng so Cover muss jo bal och Merch liwweren. secher dat dat klingt verspriechen ja, ja. nee also gött natürlich äh, och neue Merch ähm, ja, wieso DP salver hummer jo als äh, digipack Format äh, dat auch als vinil ginn A mir hunn do elo erëm e Worf T-Shirte gemaach. Ech muss awer, ech kann, muss net eppes spoileren. Et hunn schonn eng Partie Leit gefrot, Wow, hues de dee Cover dann och op engem T-Shirt? Jo, awer net an deene Faarwen, well ech weess net, wéi vill mer hätten dohinner misse blechen, fir dass en.
an esou enger Opléisung erauskënnt. Dofir kënnt en an enger méi, a zimlech cooler, Versioun eraus, wou am Fong méi mat schwaarz-wäiss ass an ganz ganz vereenzelte Faarwen. Ech fannen den Drock ass awer zimlech gelongen. Dat misst alles och elo deemnächst ze fanne sinn op eiser Bandcamp-Säit. Ass da wahrscheinlech och dann den Owend vun der Release wahrscheinlech och dobäi? Jo jo jo jo.
D'Vinylle sinn déi dann och schonn ready mengs de?
Fingers crossed, also Stand lo gesäit et gutt aus, mee d'Vinylproduktioun brauch bekanntlech ëmmer e bësse méi laang. CD dat war direkt do quasi, do huet dat keng zwou, dräi Woche mensch gedauert. Vinyl do schwätze mer scho vun een, zwee Méint a mir kucke schonn op d'Auer a ginn all Dag kucken op de Site, ob et nach an der Produktioun ass, verschéckt gouf, wéi et ausgesäit. Bon, am Moment si mer am Soll.

op engem Plateau zervéiert gëtt an wou hältst du op du selber ze sinn wis an dass du deng Sache schreifs schreibt no oder sommer schreibst du deng Sache fir der selber Pläier ze man natierlech méi wann du awer wëll und Leiit kommen da muss du ja auch irgendwie dirbelen erklären ass dat méi schwéier ginn Hm, gi man ganz philosophisch hei.
Also schon eng eng eng Meinung dazu ähm, also de Virdeel ass jo och haut mengen ech, dass de an denger Schlofkummer kanns en Album ophuelen. Ja absolut.
An deen äh, mat bësse Klicks äh, kanns online setzen an du bass fir jiddereen erreechbar ne. Dat ass den Virdeel vun den sozialen Netzwierker respektiv. Streaming-Plattformen, datt d'Musek am Fong weltwäit ganz accessibel ginn ass. Am Fong scho bal egal wéi grouss de bass, jidderee kann dat maachen. Jiddereen, dee säin Equipment huet, ob als Band, Solokënschtler, kann eppes doheem ophuelen an dat dann an den Internet setzen a kann dovun ausgoen, datt dat awer den Tour mécht. Bréngt natierlech mat sech, datt de doduerjer en, wéi seet een, en Iwwerangebot huet, sou datt. Iwwerfloss, jo.
Genau, et ass en absoluten Iwwerschoss, hues, dass de, dass et iwwersaturéiert am Fong ass, oversaturation, wat am Fong mat sech bréngt, dass et doduerjer eben awer grad dann erëm méi schwéier ass erauszestiechen. Dat, ech denke ganz vill Kënschtler mierken dat awer. Wéi gesot, jo, den Ween hat virun 10 Joer souguer geduet, datt se deng Musek iergendwann eng Kéier, datt Leit, ech soe lo Japanen, am Peru an de Bierger sëtzen an deng Musek iwwer Spotify kënne streamen. Dat ass richteg, jo. An dat ass wonnerbar, dat ass wonnerschéin, dat hat kee geduecht. Ech mengen, doduerjer hues de jo och d'Chance eventuell, datt Leit iwwer deng Internetsäit kommen, Saache kafen, du Saache kanns verschécken, wat och eng ganz flott Saach ass. Mee du erreechs trotzdem lo ni déi rise Mass natierlech ne. Also
ech mierken et zum Beispill als een deen Musek konsuméiert an ech hunn zum Beispill kee Spotify, ech sinn ëmmer nach Team Vinyl an CD an ech mierken zum Beispill datt alleng schonn do wann s de wëlls kafen datt s de net nokënns. Dass du en Iwwerbléck vu Release gesäis vun Elo schwätzen ech internationale Bands, gell. Hues de an enger Woch komme potentiell 20 Alben eraus, déi s de gutt giffs fannen. Vu Bands, déi s de gutt giffs fannen. A wou s de dann esou vill Saachen hues, déi s de dono entweder verschwees oder fir déi s de keng Zäit fënns, well s de mat anere Saache beschäftegt bass. Ech mierken och ëmmer nees, souguer wann ech mer eppes kafen, ähm, dass ich mich net lang um der beschäftigen ja, ja, ja.
das ja absolute Konsum ja. eben ja, 25 30 ja. Jahre, wann du etwas ka ist eng CD am Grapp hast wo nach ke youtube an äh, so Sache goufen dann hast du den Album mal 2000 mal durchgelöscht hat ja, ja?
an da das etwas dat hat nämlich geschieht äh, auch op Spotify ist natürlich der vierdeel äh, wann du Ich denke mir mal, dass dat esou funktionéiert, dass de dann iergendwéi eng Spoti-, also eng, eng Playlist kanns uginn. Du héiers der e puer Saachen, déi s de cool fënns, mee da muss de vläicht een, zwee Lidder héieren. Da muss et wierklech besonnesch erausstiechen, fir dass de sees, Merde, ech wëll awer do op dat Lidd oder deen Album oder déi Band zréckgoen. An dat ass, dat ass elo mäin. Point de vue, ech wees net wisou dat. Ah, woubäi ech Spotify an sech bal esou benotze wéi CDen an deem Sënn. Ja.
Mit de Marge ass definitiv do. Ech mengen ähm, ech mein du hues gesot, wen mëcht nach wen hëlt nach dat do raus? Den Ziedel. Kee méi. Ge. Dat ass dat ass leider d'Wourecht. Dat ass leit d'Wourecht. Mee ähm, ja, dat Das net falsch ich mengen dat du Mä lächte jo virun allem gesinn äh, an ech hun gefiel dass all Joers schlëmmer gëtt, dass einfach zevill an et fängt engerseits sinn ech frou, dass och zu Lëtzebuerg elo esou vill geschitt an eiser klenger Zeen, mee och déi wiisst dat eenzeg wat ech dobäi fäerten ass, wat ass wann se ze séier wiisst, dann hunn erëm Leit keng Chance vläicht eben dee famösen Hallo ech sinn och hei, mir si vläicht nach wäit dovun ewech, Mee vu dass man so kleng sinn, dat ka ganz séier goen. Mm. Dat ass dann och schuet fir eben deelweils interessant nei Bands, déi flläit eppes komplett anesches machen, op dat lo Metal ass oder ech weess net wat fir Genre, méi dat einfach dat schwéier, dat schwéier nozekommen. Deelweils Ja. scho bal onméiglech gell. Mm. Das das Ja. richtig. Ja. Mir gut, dann dann ja, dat wär lo am Fong meng meng meng lescht Fro gewiescht mat äh, Wie gesäis den Virdeel wann ech do just kann Du ähm, därfs alles man héier.
De Virdeel heier Lëtzebuerg schwär awer deen, dat een sech ënner en ee kennt. Dat heescht wanns du och als jonk Bands an ech mengen do ass och en groussen äh, äh, Worf u jonke Bands am Moment do, deen een an den leschten zwee, dräi Joer wierklech äh, ganz kloer erkannt huet, och grad am Metal soen ech elo. Ähm, den Virdeel hei ass, dass de dech kenns. Dat heescht déi wann elo eng jonk Band eppes erausbréngt, dann mécht dat awer hei am Land séier den Tour. An dat kann awer och hëllefen, fir den Tour iwwer d'Grenz e bëssen ze maachen. Et ass natierlech e Prozess. Meeschtens geet dat net vun haut op muer. Ech menge kee kënnt als gebierteg, also gebuer als Headliner op d'Welt oder voilà, lant direkt op verschidde Festivals, pardon, ma si hunn et natierlech fäerdeg bruecht hei. Mee voilà, dat heescht. Dat ass awer e Wee an e Prozess, mee ech mengen, datt s de hei a Lëtzebuerg d'Chance hues awer, datt s de séier d'Leit ronderëm dech kenns, sief et méi jonk Bands, méi al Bands, déi awer op dech opmierksam ginn an dann dech kënne lauschtere, konsuméieren an och weider verbreede kënnen. Dat mengen ech kinnt hei souguer e Virdeel. sinn ja just meng ja, ich mein, ja klar dat, dat gesäit den dat gesäit den dann lo iwwer die nächste Jore mir das definitiv wouer was lo jong Bands an ähm, nei metal Acts ich meng das na nie so viel passéiert an der metal 10 mir hatten die schon an de lechte Keer wo der hei wat äh, drwer geschwaart just du mal Ech net gesinn Ech mein da war man nach wëst hanne dran mat den Videogeschichte mé gut ähm, Ja och mir evoluéieren Ech so net an de rich Richtung mé mé evol ähm, Ja et passéiert ganz vill ähm, Ech denken op wat de rauswës ass verschschein och de Fett, dass wanns de wees ass eng nei Band do ass op dat Dir lo siit als selver Musiker mé awer och ferm Ënnerstëtzer vun der lokaler 10 si wie mir och an du gesäist ass eng nei Band war die pu Gel Lider du gehst du hin fir déi ze unterstützen dat mhm. ich wees net dat ass hei einfach scho ball norm an dat ass och gut ich mengg ich kann net behaupten datt dat op andere plaze genauso ass wees ech net mé hei ass ebe wellt alterm so kleng ass ass dat bësse mir einfach ze hand haben dat ass dat ass dann ja dat dat kann an zukunft interessant ginn fir fir vill fir vill bands kleng oder grouss bekannter oder unbekannter ge mhm. de ganzen zerkle den do bougéiert appppes an ähm, Dëst Joer ass jo schonn gutt gefëllt. Ech mengen, mir fänken indirekt mat Iech un, gell? An et kënnt jo nach genuch anere Wahnsinn dëst Joer eraus, gell? A wann ech gesinn, wat esou verschidde Leit eebe grad posten op Socials, och vun eisen dann hei, esou, ah jo, okay, jo, da mat dech alt erëm ready fir en Interview, et ass erëm scho souwäit, ech bekloe mech net, ëm Gottes Wëllen. Nee, das deelweis schwéier och mat se Säche no ze kommen. Ja, och dat du gesäis jo einfach wieviel du ass ja. also, ja, ja. wie gesot op der enger Seite ass jo natilech äh, Schein, wann dass du ëmmer en neien Input hues, also lokal wie international méi. wéi gérabel ass et verstehst du? Ja, ja. So, gérabel ass vielleicht echt der Berg bezun mee ech so lo, wie gesot op mech bezun oder bei eis als Konsumenten äh, wie gesot et geht einfach so viel och ënner Ja. soviel du och kannst entdecken gëtt och so viel äh, du entdeckst am Fong Manner wie Moment wie, wie wollt ich mir so fertig machen äh, äh, dass am Fong du kannst net alles erfassen. Et gëtt einfach so vieles, wat du ja. komplett un der Lage geht. Ech erwësche mech och ëmmer nees sech so am oh, März déi Band huet fir un äh, puer Maint en äh, ja. Album herausbrucht oh, neiich matkrit vun. Ja, ja, ja. Dat wär mir fir un 10 Joer net geschitt wahrscheinlich. So. Ja, dat ass effektiv se. So. Ja, ech mengen doru sinn natierlech d'Medien och indirekt Schold. Ech mengen du gëss iwwerschott mat Medien, ob et Museksmedie sinn oder wat och ëmmer vu Medien. An dann ass wierklech schwéier schonn eleng wéi s de sees deene Bands ze followen, wou s de wou s de gären hues, gell? Dat geet, dat ass awer dann ëmsou méi flott, wann s de se ver solle mol vergëss an. No zwee, dräi Joer esou, wéi, du hast en neien Album, oh, dat ass scho gäil. Da brauchst du net ze waarden. Dat, ja. dat ass klenge Virdeel. Klenge ja. Virdeel mat engem gewëssen Trouscht hannen drun awer schon. Ne? Ja, interessant, interessant. Mir gesinn, wat kënnt. Ech ging so, mir hätten scho bal alles duerchgeknat, wat ech so duerchknae kann. Dir dobaussen, Dir wësst wat leeft ho ne dat ass geschwënn dobaussen. Ech ma méi bescht fir dat ech virdrun ems kréien. Vir um 15 ass dat dobaussen ech verspriechen der hei héich an helleg an ähm, Mä gesinn eis um Concert op der Release definitiv gitt all an d'Schongfabrik. Da gëtt ganz vill geknupps, ganz vill gebueden. An ja Merci un Iech zwee, datt Dir Iech Zäit geholl huet he alt erëm eng Kéier. Merci un Iech. Merci. An ëmmer erëm wëllkomm an fir déi dobaussen.